Eri izooba abavugi ba bodaboda omuri Mbarara bakyera kwekarakaata ahabw'enshonga z'obwebembezi. Aba baatugira ngu omwe obaari chairman w'abavugi ba bodaboda omanyirwe nka Ow'okunda Sadius ti muvugi wa bodaboda kandi naatamu akasente kwenda ngu batakaaronda abandi beebembezi. Ahabw'okuba Sadius atugira abanyambarara. Mutuyambe Sakiyaasi aze kuvuga ebitanda by'abantu mwe. Abaana bariyo nibabonabona babaningira omu ma stages gaabo. Mutuhwere Sakiyaasi aruge omuri Mbarara aze kukora emirimo ye nk'omuntu. Mutuyambe. Abaana bariyo nibarira baine za family abandi babaireho piki zaabo. Mbwenu tukoreki bantu ba Ruhanga mwe?
Hariho ebaruha erikugira ngu abavugi ba bodaboda omuri Mbarara haine eki banshabire kukora nkanga. Egyo ebaruha erugeyo. Nyowe tinkukora ahabw'omuntu omwe. Nimmanya bampaire akaruuru nibwo nkuri recognizinga. Ebindi, naaba naafunire ebaruha kuruga owa City Clerk erikugira ngu nkore eki ahakuba nyowe nkakwata Constitution naagibaheereza. Kandi abo abu twabire tutaireho nigwo gwabire guri omurimo gwabo. N'obumwe tukabaho okwezi kumwe kwahwayo tindikureeba n'egi eshaaha eki barikweyetera aba aba nanka aba interim ahakuba tukaba tubahaire okwezi kumwe hati bari omu meezi agu ntakumanya kandi ekikutangaaza nibo bamwe nabo beetsimbire.
Omuntu baku bakusigira ofiisi omwebembezi owaarugireho akusigira ofiisi iwe ku waizire ofiisi waagikwata waagikinga hati oriyo noogambira abantu ngu abarikukwenda bakusange omu bitanda byawe itwe ekyo tukaakiikiriza nk'abavugi Ofiisi zimwe za divizoni zikuumire ofiisi zaazo ziriho nizikora. Iwe toine ofiisi ngu baije bakusange omu bitanda? Itwe shi nituba tugiire kubyama? Nyowe Sadius ntwire na ofiisi ya bodaboda ahakuba ofiisi zoona ez'okukura omu divizoni niinye nyakuziiguraho. Tindikumanya baanu, bagamba ondiijo. Divizoni zoona araabe naamanya ngu chairman aine ofiisi ya divizoni ei ntariigwire nkatamu rwenti yangye ayereeze omukono ahakuba nyowe omu kumanya okwangye, Niimanya ngu ofiisi ezi ezi turimu ezirimu nizikorerwamu abavugi ba bodaboda eya City ekeemerezibwa ahabw'enshonga z'abavugi ezi baashabire embeera eyaabaireho ahakuba ofiisi egyo tukashanga yaakozesibwa okwenda kuteganisa abantu twaba tugitaire aha pendingi kugira ngu ebanze etereezibwe egaruke omu bwebembezi ku twaba tutakagitereeza ekisanja kyangye kyahwayo.
Kandi hariyo abakweyongyera kukisiisa. Omushaija ariyo nasiisa ekibuga, kanso eremire kumucondoozaho kumanya yaaba ari omuvugi wa bodaboda nainga ti muvugi wa bodaboda. Akakoma kuba omuvugi wa bodaboda omu mwaka gwa enkumi ibiri ikumi n'etaano, kwonka na nahati ariyo nayebembera abavugi. Nitwenda ekintu eki barikweta oburingaaniza. Nitwenda omurimo gwa bodaboda baguheereze ekitiinisa.

Ebi baabigambira aha mbuga z'orurembo orwa Mbarara obu baaba nibeekarakata aha kuremesibwa okuteerera abeebembezi baabo. Kugira ngu bagyende bagarukeho abantu abarikwenda kugaruka kunominetingwa nari shi kuhandiikwa bakaija baketsimba ahabwa chairman na positions ezindi, bagyende babahandiike reero tugumizemu n'akaruuru. Ekyo nikyo twabaheereza kwonka twabaheereza baine orusa nibabaasa kwikiriza nari ashwera nari baakucanga. Twagira ngu oraabe orikukiikiriza nakyo atuhandiikire nka Mbarara City rutakarengyire rwakashatu.
Ezo n'eshonga ezi aba bodaboda hamwe na n'abebembezi baabo kandi itwe nka Sky TV tujaguma nituzikuratira okurinda ahi zirahwere. Omugande, Abany'ishengyero abari aha kakiiko aka Infrastructure bahereka okukwatwaho ahabw'okushanga ngu sente ez'okukora enguuto,